Guyyaa juma'aadhaa jum'aa mubaarakaa yoo je'an Rabbiin barakaa isinii haa godhu guyyaa kana jechaa yoo du'aa'iin itti kan iyyatu ta'e namtichi je'u yookaan agartee du'aa'itti kan iyyatu ta'e homaan qabu je'an ulamaan yoommoo sunnaa rasuulaati je'an rasuulin jenne akkasuma sahabaanis hin jenne salafa keessa hin jiru sunnaa miti inni garuu yoo waliin je'an akkuma agartee iid mubaarak jechuuti Garte du'aa'ii yoo taate niyyate humaan qabuu jan. Baarakallah fiikum. Akkuma san ammaas maaliin isiniin ji'a salaanni saa kudha takka dura booda hayyamamaa kajettan saa kudha takkaan tunnaan galeen. Yoo salaanni salaatulleeyli jettuus taraawiya jettuus tahajjuuda jettuus witrii jettuus waqtiin isaa gu'ishaa'ii salaatirraa Odoo fajrii salaata hin azaanne jiddutti waqtiin isaa sa'a kudha tokko yoonii fi ta galgalaa ta faranjiin lakkooytu ta kan tana taate sun egaa beekamaa dhaa'u jechuudha. Sa'a kudha tokko ta fajriidhaa ta ganama subii azaana yoo taate fajriin azaanamnaan hin danda'amu jechuudha salaanni gartee.

Ubaara janee dhukkee lafaa kaatee deemta takkaatu arra jira sanif sawtiin na ulfaata dhiifamaa wajjin gaafii keessan deebisaa ka duraa wanni gaafattan sawmana namni hin nyaatin irraa qeebalama moo hin qeebalamu diliin narra katabama hiraa badii soodaaf nyaatuu dhabuudhaaf ka jiru San rakkinaa miti yaa takkallee alhamdulillahi. Guyyaa soomanaan oolanii kan furre kan hin furre akkasitti immaa soomana guyyaa baru itti dabarsu har'a soomanaan oolanii santu dhorkaadha malee Har'a hiraata nyaattee suhuura nyaachuu dhabuudhaan yoo soomante rakkoon hin qabu jechuun gartee suni waan shari'aan dhorkitee miti. Inni kan ka jettan salaata. Salaata leeyliidhaa ibselleedha deebisee fakkoree fataawaa irra keessatti ni ibse. Akka dhaggeeffatan hin beeku. Inni kudha takka salaattaa yookaan kudha sadii salaattaa lama lamaan salaataati rakkaa tokko ka boodarra saniin goolabde jechuun salaatuu laylii jettu salaatuu taraawii jettu tahajjuuda jedhanu tokkuma inni witrii ka jedhan immoo rakkaa tokkicha boodaati jechuudha. Lama lamaan salaataa salaammachaa lama lamaan salaammachaati. Yoo feetellee Kan idduutti attahiyyaatan teenye kan salaammanne afuriin salaammachuu dandeessa. Afuriin afur salaattee salaammachuu attahiyyaata booda. Afur ammaasee salaattee walitti dhaabdee attahiyyaata tokkoon salaammachuu saddeet sadii walitti dhaabdee salaattee iddoo attahiyyaata hin teenye salaamtaa takkaan sadii walitti kudha takka jechuudha. Akkuma sana ammaasee yoo barbaadde. afur salaattee afur salaattee saddeet ta'a jechuun maaltu si hafa shan walitti dhaabdee salaatuu dandeessee kudha sadii taate kana irra tahiyyaata hedduun ta'in shan walitti dhaabdee tokkicha boodaatiin gartee gaashana guute kudha sadii godhuu jechuun yoo feetes baarakallah fiik

Inshaallah rabbi nurraa haa qeebalu. Gaafin keessan sadaffaan amaanaa maallaqa masjiidaa ergitanii namni karaa hambisu. Sandileen isarra jirti isarra hin jirtu niyyaan kee sii guutame jechuu inshaallah sii guutame ajriin kee kaamila bi'idnillahi ta'ala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Fataawaa irrattiin Gaafii biraatii wajji deebise ammallee galgala silaa kanin kophaa isinii deebisu shabakaatu nurra da'iifa akkuman jiru qilleensi nurra jijjiiramee intarneetni da'iifa baadiyyaa keessa jirra nuti magaalaa sanaarra baadiyyaa baqanneeti gara baha yaman kana jirra maatii wajjin saniif jecha gartee shabakaan galgala nurra da'iifa jechuudha. Humaa takka na ergu humaallee nuun buusu kanaaf dhiifama inshaa allahu ta'ala nu godha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu du'aa itti nuu jabaadha
assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu uktee tiyya baarakallah fiikum baga gaafattanii silaanii fi gurubbii irratti gaafattanii nama cufaaf akka ifa tahu kanan fedha waan hukmi shari'aa waan gartee dhuunfaa keessanii malee silaa achirra gaafattanii akka namaaf galu garuu an deebiseetiin achi sautii teetii fi deebii tiyyaa asichi dabarsa akka namni irraa baratu yeroo lama akkanan goone jechuuf hin jira. Gabaabdumatti himee barka duraa kana keessatti illee hoggaa ishaa'ii salaatte masalan Galgala sa'aa takkatti torbaa isaan jaantan yookaan sa'aa lamatti saddeetii eegartee faranjiin jettu kanii fi arabni kana yoo ishaa'ii salaatte wulii salaatulleeylii rakka'a lamaan ishaa'ii ogguu salaatte boodaan salaatulleeylii hanga feete salaatteeti feetuunni fixattaa feetuunni hambifattaa witrii suxuuraaf jechuu ogguu azaana fajrii dura salaatta. Namni immoo isiniin jehu salaatul leeyliin sa'a jaha malee hin salaatamu ka jehu san gartee ilmiin qabu nama jahila waan akkasii haasaawa. Tayyib salaanni ishaa'ii yoo waqtiin isaa waqtitti dabru waqtiin waqtitti dabru ammaaf seenichi isaa amma yeroo kanatti sa'a torba jechuun torbaa fi rubuu irraa seena nu biratti nuti makkallee akkasuma torbaa fi rubuu akkana ta'a.

beekamaan sa'aa jahatti dabra ishaa'iin. Ishaa'ii booda jechuun keenya barakallah fiikum ishaa'ii booda hogguu salaatte waqtiin ishaa'ii seenee jechuu wuli waqtii salaata leeyliiti hanga fajrii azaananitti fajrii gartee hangaanii fi azaananitti fajrii awwalaa jechuu kiyyaame azaana biitti garii lama azaanti hatti aanu jechuudha gartee kan salaata

asiin nu gehe rabbiin khayrii isinii haa katabu isin haa milkeeysu khayrii guyyaa jumaa keessa jirtuus rabbi warra boojii hatee du'aayis godhatee rabbi irraa qeebale nu haa godhu baarakallah fiikum guyyaan jumaa irraatii isan gaaneef rabbi nu mijeeyse insha allahu ta'ala gaafiin keeysan ni deeffama biidni illaahi ta'aalaa Wanni isin hubachiifnu baarakallah fiikum yeroo mara gaafii adda baasaa namni gaafatu hedduu nu rakkisa jechuudha deebisuun waan addaan hin hubatin deebisuun nama dhiba baarakallah fiikum gaafii ifa godhaa if gaafii gabaabsachuu wajjiniin ifa godha akka deebi'iin ifatti isinii deebi'u inshaallah obboleeytiin teenya takka ta gaafatte namni wudu'ate zuhurii asriin itti gehe baaziliina faa kireema ka dibate uduin irraa cabaan dhagee akkamita jettee gaafii sadii ichi keessa gaafattee ta walakkaadhaa hin fahamne masalan hammaama dhaqee odoon harkaan hin tuyne soon istanjaa godhennaan galle akkam jechuu namni istanjaa harkaan malatti akkami godha maaltu caba gaafii san irra deebitee nuu sirreessuudha kabajaa jaalalaan gaafanna Akkuma san namni hundinuu baarakallah fiikum barruudhaan nu mijjooytu jechuudha gartee irra deebinee sawtiinuhu yeroo fudhata. Sawtiin galmeessutti haajama oodiyoo tokko keessa gaafii sadii afurii jira. Waan kanaaf sagalee nu buusaa adda baasaa ibsa godhaa barruu miti baarakallah fiikum. ammallee yoo isinirraa boodaane yookaan shabakaa nurraa daciifaa yookaan intarneetaa citaa yookaan rasiidaatu nu harkatti yeroo san dhaabbataa isinirraa gartee oolee buluudhaaf hin mufatinaa isiniif deebi'aa lafa hin badu inshaallahu ta'ala guyyaa kana guyyaa khayrii akka barakaan waa godhu